Doganlar salawmalikim, gowmy ýagdaýlaryňyz? Bu gün ine Mary infonyň hemaýatkärliginde bul wideony ýazga geçirýäs. Ýanymda Aman daýka bar. Hoş geldiňiz, gowmy ýagdaýlaňyz? Sagaman geldiňizmi? Hawa. Ine bu gün siz bilen bir gysgaça hemä siz barada tanap geçeli diýdik, hemem siziň etýän işleriňiz barada. Siziň izleýjileriňize has hem dogry maglumatlar bereli hemem ýakyndan bir jana ýakyn bir söhbetdeşlik edip geçeli diýdik, wideonam ýazga geçireli diýdik. Başlalyň onda. Başladyk. Daýka hemme kişiniň söýgüsini gazanan ýaşlaryň 7-den 70-e diýýär. Daýka ýanymyzda hemme kişiniň tanaýany, populýarny, esasanam awtomobil söýüjileriniň iň gowy görýän bloger diýsem bolýar Türkmenistanda ýanymyzda. Ine bu gün Daýkany hem ýakyndan tanaly hemem etýän işi barada gysgaça eşidip geçeliň. Daýkam gowmy ýagdaýlaň brat jan sagmy? Açandan bäri teňdelen. Näçe ýyldan bäri görüşmedik. Hawa, köp wagt boldy.
Seň bilen bir ýazga geçirelim diýdik. Iki müň näçinji ýylda görşüpdik a Istanbulda? Iki müň ýigrimi birde. Ýigrimi birde diýsem. Ýigrimi ýa ýigrimi bir şo döwürlerde. Özüň barada gysgaça bir aýdyp geçseň. Indi hemme kişi seni bloger diýip bilýär. YouTube-dan görýär, TikTok-dan görýär. Ondan soňra ýöne seni aslynda sen özüňden tananoklar. Daýka kim? Nähilek ýollardan geçdi? Ine, şu günki derejelere gelmek üçin nähili kyn ýagdaýlar başyndan geçdi, nähili zähmet bilen işledi, şo barada gysgaça bir aýdyp geçeli, seni tanasynlar.
Men Daýanç Nurmyradow diýip başlaýynmy? Adym, familiýam-a bilýäňiz, köpüsi e, YouTube-dan görýänler, tä YouTube-da öz adym, familiýam dur-da. Başda şo bar, YouTube-a başlamyzda adym, öz adym, familiýam goýamda, Kän adam maslahat berdi, çal şuny, Türkmen Cars diýip, şoň ýalak bir zat, maşyna degişli bir zat goýaý diýip. O YouTube kanal açylanda diňe maşyn tema çekmek üçin açylmady-da. Başgarak bir zat etmelidik asly. Näl diýsene, çellenjler etmelidik, bir giden wideolar çekmelidik. Ýöne şo taýda asnamnoý maşyn tema bolmaly däldi. Ondan bärik geldik. iki müň ýigrimi üçünji ýyl ýigrimi ikiden gelemde şu ýandan çykyp giden oglanlar ýyllar bilen kän aram gowy däl bir ýyl eýläk beýläk geçirersiňiz geldik ne görşüňiz ýaly bärde gadymy merwde soltan sanjaryň öňüne birinji gelen wagtym şo wagt haýlandyr wagtda öýde hmm. ýazýarlar türkmenistana geldiň näme maşyn sürýäň nähili hemmesi meni daşary ýurtda diýip tanaýardy da bärdeligim как бы Bärde men gaty kän bir wideo çekmedimdä. Daže wapşe hiç hil çekmedim. Näl blogerçilige başlamda daşary ýurtda, Russiýada başlapdym. Ilki Russiýada başladyk. 2018-nji 18-nji ýylda 18-nji ýylda wideo çekip başladym. 19-20 gowy ýadyma düşýär, sebäbi karantin bolupdy. Ondan soň şeýdip, soň Türkiýä geçdim. Iş dowam etdi-de. Başda Instagramda, YouTubda ýöretýärdim. TikToka bizde ýaş platforma edil biziň ýurdumyzda iň populýarny TikTok. Men gelemde bildim de oňam TikToklugyny. Men aňarda wagtym TikTok wapşe girem okdum, ama bir sany iki sany videomy dosa ulanm, men kiçijek videolarymy ýükläp berýän şu TikTok. TikTok platforma ulanam okdum. Bärik geldik TikToga da başladyk. Asly niýetim ýokdy TikTok başlamak. Şoň üçin TikTokerler diýende meň adym tutulýan däldir. Hiç hili, hiç hili TikTok bilen bagly ýerim ýok. Men challenge hem etmedim, trend hem etmedim, hiç hili TikTokda. Ondan bärik geldik, Highlander-y goýdum, Aftaby zor hökmünde. Ýöne meň birinji awtomobil temasynda, maşyn temasynda birinji goýan postum iki müň on dokuzda. O wagt men ýazgy edip goýýardym-da. Instagramda ýazgy goýýardym diýen tanyşym. Suratlary şo wagt ýadyma düşýär, Land üç ýüz pylanjynjy ýylda çykmaly, şeýle-şeýle bolmaly, slipler bar-da, şolary paýlaşypdym. Gymmat-gymmat maşynlary paýlaşýardyk, osnownoý. Şolar barada paýlaşylýardy. Tanyşlar geçdi, agzalarymyz. Şeýdip, awtomobil temasyna da polny girip gitdik. Bärde onuň haýlandyr birinji obzor 19 haýlandyr boldy. Edil wideo hökmünde geçip. 19 haýlandyrdan başladyk. Şeýdem dalşa dowam. Nememi?
Seň awtomobil söýgiň içiňdäki bolan söýgi Çagalykdan gelýän bir näme. Ol çagalykdan bäri bar.
Ýöne awtobloger bolmak ýok. Indi nämede?
Belli bir ýerden soň hani kiçi wagtymyz diýerler, bize näme bolasyň gelýär ulalanda diýä bolýar. Hani arada näçe wagt geçse-de, ýyllar geçse-de içiňdäki iskra bilýän gelip saň öňüňe gelýär-de, Ondan soň durmuşyňdaky işiň bilen baglanyşyp söýgä öwrülip, soňam hany bir iş edýäň welin hany ýadaňokmy diýýäler-ä. Hakykatdan hem şol edýän, söýüp edýän işiňi edýäň welin ýadamaýaň. Olam seň şu çagalygyňdan galan içiňdäki söýgi bilen işiň birleşip, ondan soňam günümizdäki internet platformalaram E, ýüze çykyp şoň bilen gidýär-de şeýdip. Ha, özünden dowam et gitdi ol. Sert e, maşyn söýgüsi bizde türkmen oglunyň içinde maşyn halamaýan ýok. Biziň uja ganymyzda bar-da ol. Ata babalarymyz at gowaran, bu adam ata derek maşyn ulanýar-da. Ol onuň ganymyzda bar. Häzir daže kijijek oglandan okuwçy oglandan hem lýuboýyny tutsaň näme maşyn alasyň gelýär pa lýubomu bir maşynyň adyny agzaýar ýok men maşyn sürjek däl men woditelli boljak diýip hiç kim agzamaýar asly kiçilikden arzuwym meň wapşe muňa bula o wagt bloger Ýok, bolmak nirden aklyňa geljek bloger ýokdy da oň ýaly wapşe hiç zat biz telewizora çykarsyda wapşe pikir edemzokdyk O taýk. Ondan asly meň zat iki sany diplom bar. Russiýada okadym men o diplomly adam. Bir diplom men ýuridiki. Men asly özüm ýurist bolup, ýa zatda, obşim ýurist bolup işlemeli-de. Hukukçy bolmak asly maksadym şol, arzuwym hem şol. Mekdep dynamda da arzuwym şol. Şol niýet bilen men Russiýa gitdim. Gelip bärde ondan soň diplom tassyklap işläni. Onda-da durmuşyň öz zady-da. Gyzyk Ýoly diýýäňmi? Hawa, gyzygy üýtgeýä islän zadyňy. Şuny diýelim ýene. Hany sen şu awtomobil abzor etýänden, ondan soň şu maşyn barada görkezýän detalyny näme elän Türkmenistanda sen birinji başlat diýseň bolýa. Sebäbi şul, hani men liçna özüm, mesela, nahar ýen wagtymda çagalar zatlar bilen YouTube açyp görüň, sen abzoryny görüp oturýan. Indi öň hani e, internetde zatda sen diýişiň ýaly apsany edip goýarlar bolýan, hani belli bir ýerden hani sen YouTube zatda birinji ýükläp başladyň. Açyk we net bir şeklinde. Şul, a o şeýle zatda, häzir edil birinji diýse men ýalňyşyp bilen sebäbi bar-a. Birinji diýmek, wapşe meň iň halamaýan zadym şu birinji diýýärler-ä. Wapşe halamok ony bar-a. I şeýleräk zat bar. Başda türkmen dilinde näli abzorlary trend etdik diýsek bolar ana. Ýok. Sebäbi ondan öňem bardyr oglanlar ýöne görmedik-dä. Ýok, ýok, neme?
TikTok aýry, Instagram aýry, YouTube üçin. Ha, YouTube üçin.
YouTube üçin mesela sen mar bazar, maşyn bazarlara zatlar abzor edip ugradyň ha. Ha, ha. Indi sen başladyň diýip bilýän. Hani mesela sen etmäkäň şolar ýaly abzor ýokdy. Hani daha şoňa bar. Ýokdur ýa-da biz gören däliris. Ýa-da gören dä bolup biler. Gören dä bolup biler ýa-da ýokdur şol. Men toşna ýadyma şonuň sebäbi başda men baramda mar maşyn bazaryna baram. Birinji wideomy çekemde mar maşyn bazardan. Men nomerini görkezmän, zat edip, haýyşt edip, zat edip, ýöne bir şeýle çekip, indi bolsa maşyn bazara barýan, girmäkäň uje oglanlar gelýär-de, gel meňkinem çekip ber, meňkinem çekip ber, adamlar gördi, hä, realno satyş bar, rezultat bar, peýda bar, i goýdurýarlar şondan. Bu näme, ýaňky seniň ýutuba bul işi öňdebaryjy bolmaň aslynda gowy bir zat. Beýleki adamlara-da ýol görkeziji bolýaň bilýäň şu zatlar. Aw ondan soň kän oglan başlady. Aw şonu şondan gowy bir zat aslynda bilýäň, gowy bir zat. Indi häzir daşary ýurtda gezip ýörenler zatlar, bazardaky maşynlary e, ýa-da indi şol maşyn duran maşyny bilen şu maşynyň abzoryny edip tanyşdyrmak başga bir zat. Hakyky. Ýani köp adam alham bolup bolduň ýani dogry aýdylmasy gerekse. Köp adama daşary ýurtda köp adam maşyn alasy gelip ýördi. Bärde-de köp adam maşyn satasy gelip ýördi. Şolar birikdirdik. Hawa. Görýärler, ito wideoda biziň aýdýanna degim şeýlere ekeni, onsy beýlere ekeni, galanam ussaňyz alyp geliň. Onuň wideoda göreniň bilen suratda göreniň deň däl-de. Hemen biri Kommentirde edýär, ha, kak be, arkadan tanyşdyrýan.
Ha, o tanyşdyrýar.
Hemem eýleriniň öz nomerini goýan, göni jaň edýärler, özleri düşünsinler, näme diýse, hemem esasy adam mut. Ha, näme?
Mudam onda mesela biziň Türkmenistandaky iň populýarny platforma Tamakars bilýän ýyllarja şo taýda adamlar görýär, indi şo taýda gerek zatlaryny Görüp tapyp bilenoklar. Ýöne YouTube zada girýär ony mesele polny žiwoý obzor. Sagyna seredýär, çepine seredýär, içiniň obzoryny. Ýörite bir adam seňçe muwça görkezip otyr. Ýaman gowy bir zat aslynda. Gowy peýdaly iş edýäň Wara. Ýene bir peýdaly eden işim şo taýda Wara ýekeje peýdaly eden işim bar. Ol bara, men özüm şony hasaplaýan. Her kim her hili etýär-de, her kim bir zat peýdaly hasaplaýar. Ýöne meň özümçe, özümde aklymda galan ýekeje zat-da. Ýadyma düşdi. Bir gün YouTube açýan, kommentariýa okaýanda bir oglanjyk ýazypdyr, kiçi oglan gördüm. Zat ýazypdyr. Kakam soraýar, oglum bizde maşyn ýok. Ýokdy sen maşyn hakda nirden munça köp zady bilýäň diýä. Kaka men daýkoň abzoryny görýän diýipdir. Ana şol ana begendirdi ýüregim dagyldy ana şol. Ýa gaty begendirdi asnamno ýaş oglanlara görkezýäs maşyn nähili saklamaly nähili häzir biziň özümizde de maşyn ýokdyda. Kakam pahyr bag wagty bardy ýöne Soň ýokdy, hiç ýyl bolmanam maşyn. Hiç ýyl maşgalamyzda soň bolmady maşyn. Onuň biz özümiz ulalyp zat edip, özümiz alyp, başda alamda-da men daže akkumulýatoryň haýsy minus, haýsy plusdygynam bilemokdym-da. Soň öwrenilýär. Ä indi bolsa TikTok açdyň, ýa YouTube açdyň, ýa Instagram açdyň, ýazdyň, çykyp dur, ynha plus, ynha minus, ýagyny beýle çalyşmaly, tekeri beýle goýmaly, şuň ýaly bolsa bolanok. Şo zatlary öwretýäris. Maksimum ýaşlara asobino peýdaly. Häzir uly adamlar bizden gowy bilýär o zatlary. Gaty gowy. Ýöne şol ýaş oglanlar bilmeýänler bar, maşynlary ýoklar bar, ondan şolar öwrenýär-de, soň maşyn alanlarynda kösenmeýärler. Uje
Gaty gowy peýdaly-la owaň, gaty gowy peýdaly. Hemä ýaňky ýalak. maşyn gowarýan adamlar üçin prostoý bir bir maglumat beriji zat görmän, wagtyň boşa gidirmän ýanky ýaly maşynlar abzor. Menä dogrymy aýtsam keýpini görüp oturýan. Lüboý ene neme edip YouTube-a girýän bolsa sen wideolar kanala girýän hemme wideolar görlen. Hemme wideolar gör käwa suratda da alýan bar baramda görkezeýin aýdyp bar. Hemme bir sany görmedik wideo ýok. Şoň üçin sag bolsun aýdýan. Öz adymdan, maşgalamyň adyndan, belki seň görýänlerem sag bolsun aýdýandyrlar saňa şu edýän işleriň üçin, peýdaly işleriň üçin. Amanjan, men Kekene. Ana Kekene de geldi. Kekene, Kekene jan.
Arada kak ras gowy bolma.
Gaty gowy gowy şu wagtda ara mükemmel. Näme diýýär jan, jamyň getir süýtdireýin diýýär. Hawa.

Täze pokoleniýa ýaşlara öňki taryhy zatlary ýatdan çykarmamazlyk üçin, şol taryhymyzy, nirden gelenini, nähili gowy bir e, güýçli, baý bir taryhymyz bar, şolary pastaýan aýdyp geçýän Mar info diýip ady aýdyp otyr. Mar hakynda hemme gerekli maglumatlary aýdyp geçýän. Indi täk gaty kän maglumat bar şo barada. Ýöne seni şo Mary infodan tanaýar. Özüň barada gysgaça bir aýdyp geçseň, e, seni has hem ýakyn tanasynlar hem edýän işleriňem. E, adym Aman Nazar. Asyl hakyky adym Aman Nazar. E, Hümmiýew familiýam Aman Hümmi diýip gysgaldyp ulanýan. Aslynda Mary infodan öň edil daýkan ýaly menem Türkiýede 2020-nji ýylda, aslynda 19-njy ýylda montaj diýdi, zat diýdi, şo zatlara başladym. Ondan soň 2020-nji ýylda edil ýanki daýkaň aýtýy ýaly surat hökmünde faktlar paýlaşýardym. E, bilime degişli faktlar paýlaşýardym. Şonuň hem belli bir nemesi bar mende. Ony bir ýarym ýyldan soň nämem bildim. 20.02.2020-nji ýylda ilkinji postumy 2.0 şolar ýaly bir nemede paýlaşylypdyr. Şondan bärem başda bilime degişli Instagramda başladym. Soň covid doldum 3 sapar, şonda-da YouTube-a başladym. Şol döwür Instagramda 3 sanak bardy maňa meň kiýalyk paýlaşanlar we men üçünjidim-de. Olardan şu wagt hiç biri ýok. Dogrymy aýtsam. Ondan soň YouTube-a geçdim. YouTube-da da bardy. Bir üç sanak bardy. Olardan şu adam paýlaşan oklar, dazy men hem kän soňky döwür YouTube-a näme demokdy. Ondan soň Instagram-da şol wideolar, bilime degişli wideolar paýlaşmaga başladym. Öz gyzyklanýan ugurlarymdan, zadymdan. O da okan kitaplardan bolsun, zat bolsun. Şolardan gyzyklanýan ýerlerimi paýlaşýardym. Esasy durmuşy, durmuşda biziň durmuşymyzda bolup geçýän wakalara zatdan näme alyp paýlaşýardym. Soň eee Eşitdir dowam edildi, zat edildi, bärik e, ýurdumyza geldik we bärde de Marinfomuz ýaňy bir awgust aýynda açyldy da. Bir ýyl bolup gelýär. Bir ýyldan bärem Mary hakynda, etraplar bolsun, bäriniň taryhy hakynda bolsun, zat bolsun, şu zatlar hakynda maglumatlary toplap we dogry we doly maglumatlary toplap, halkymyza ýetirmek niýeti bilen edildi. We etmäge dowam etýäs. Edersem şolar ýaly. Öwrükan bol. Hawa. Gysgaça şolar ýaly. Nämämiz? Şol şol döwürden şu günki güne çenli medianyň arkasyny dowam etdirip bilmek diýmek gaty bir ägirt bir zat. Hakykatdan hem, ine, Daýka sen bilýäň, brat. Şol o Orsýetdäki okan döwrüňdäki mediadan şu güne çenli nirden baksaň bir 10 ýyl bardyr dogrymy? Belki 10 ýyl. Hani seňe mesele 10 ýyla ýakyndyr. Şol mediany dogruca ulanyp şu güne çenli yzyny sürdürip gelmek dowam etdirmek ýaman ägirt uly bir zat ol. Hemme kişi başaryp bilmeýär ony. E, Nämedem interneti, sosial mediany adamlar nähili ulanmasyny bilenok aslynda. Indi şony hakykatdan hem hemme köpçülige peýdaly bir zat üçin ulanýan, hem hem şony günlük iş durmuşyňda bir sen bir instruksiýaň ýaly edip ulanýan, hem hem saňa şol hakykatdan hem e, dogry ýola gitmäne ýol açýar. Ine, primer, na primer bir zat da TikTok. Günümüzde TikTok açyldy, indi şo TikTogy adamlar 2-3 sanak e, näme boýunça ulanýar-da? Käbiri wagtyny gidirmek üçin ulanýar, käbiri hakykatdan hem şony öz biznesini ýola goýup, şony işi üçin ulanýar, käbiri hem ýankyýalak e, informasiýa zat bermek üçin ulanýar. Gaty gowy. Şu taýda bir sözüňi böleýin begenjämde. TikTok diýilýän zat, ýani bizde şu bar. Internet diýilende diňe TikTok, imo akla gelýär, dogrumy? Ýöne internet diýilýän zat biziň şu wagtky mysal Google diýdi, zat diýdi, ChatGPT, Gemini, eý, olaryň hemmesi E, buz dagy bolýar, mysal üçin buz dagynyň ýokarky 5 prosendi görünýänji tarapy. Onuň aşagynda dark web diýdi, deep web diýdi. Olar o dünýä bam başga bir dünýä. Men ony e, gördüm o aşagyny we o taý girme hiç kime maslahat hem beremok. Ýaman o taýlarda aklyma da gelmäýjek derejedäki e, maglumatlar we zatlar we o taýlary hiç hili ýagdaýda bir giriljek ýerler däl. Şonuň üçin elimizdäki internet diýilýän, naprimer, e, yani YouTube bolsun, Instagram, TikTok, e, belki Google, belkiler zatlar var. Olary dogry ulanmak iň wajyp zatlar. Ne şol yanki internetiň üstü bilen Geljekki ýaňky ýaşlara zatlarada köne taryhlarymyzy, köne zatlarymyzy aýdyp durmak, şolara ýatlatmak, şolara gowy bir maglumat bermek gowy zat. Öz taryhymyz, ene dilimiz, edebiýatymyz. Şu ýerden Musa Ýusuba-da ullakan salam ugradýan. Özi gaty gowy işler edýär, gaty ägirt işler edýär. Türkmen edebiýatyny, türkmen dilini her wagt gollaýa ýaňkyýalak bir sanjak ýaňyş bir sözjagaş aýtsaň arasynda käýeýä brat diýme dogan awa gardaşym musa musa ýusup çörden ullakan salam ugradýan edýän işleriňizde jaňyz sag bolsun ýoluňyz açyk bolsun allajan höwri kän bolsun edýän işleriňiziň indi size tanadyk men özüm lişni tanýan tagam biziň neme görýän adamlar has hem ýakyndan tanasyn diýdik Edýän işleriňiz üçin köp sag bolsun aýdýan. Gaty gowy işler edýäňiz, gaty gowy, peýdaly işler edýäňiz. Gysgaça bir sorag bereýin, öz aklymdaky soraglar. Indi eger-de 5 ýyl mundan ozal Aman bilen Daýanja bir zat aýtmaly bolsaňyz näme aýdardyňyz? Bäş ýyl mundan ozaly.
Näme aýtmaly? E, Gowy sorag. Srazu bäde jogap berip bolanok. Göräň meniň s- ors sözleri aslan uladýan da bilýäňiz. Ýa dogry hakykatdan Eý, näli diýen. Daşa dowam et diýen. Özüňden öz etýän işleriňi 5 ýyl mundan ozal we şu wagtky ýagdaýyňa seredip, özüňe şuny diýip bilýäňmi, buýsanýaňmy? Hakykatdan hem men gowy iş etdim, dogry ýola ýöredim. we gidip barýan diýip. Ony wara belli bir wagt geçsin ondan soň aýdar buýsanýanmy. Intäk sebäbi eden maksatlaryň wapşe ýarsynyň ýarsynyň ýarsyna ýetemzokda. Bärde bizem nawiçokda. Intäk has bir bir açyk urwin köpeltsek biraz etmeli işkän intäk. Edilen işden etmeli işkän. Ýöne
buýsanýaň özüňe. Bäş ýyl mundan ozalky bir Daýanç bilen şu wagtky Daýanç koneşne. Şol bir Daýanç. Gaty kän ýol geçdi.
Düýnden başga, düýne wagt. O döwür, o döwür bar-a. Näme diýsene, bäş ýyl mundan sen, sen hem meni tanýaň, o döwür nähilek zatdy. O döwür wapşe başga adam, bu wagt has düýnden başga adam-da. Dünýägaraýşyň zadyň. Hem ýaşam. Ýaşam. Ol köp zat görýäň. Onuň kynçylyklaram sen bilýäň uje nähili kynçylyklardan geçildi. Onuň o zatlaryň hemmesi bir ullakan sapakdyr.
Tejribe durmuşda. Gowy boldy. Seret bir zat bar eken şu başda bilýän şeýle zatda. Şu döwür gynanýardyň şol başyňa düşen ýöne problem problema. Köp kösen kösenini de Ýöne soň şu wagt gelýän-ä, şu kösenen, köseniji görenimi begenýän, görmedik bolsam, men wapşe başga adam bolardym. Başga adam. Wapşe başga adam bolardym. Aman jan, sen näme diýýäň?
Men edilini häzir öňümde 5 ýyl mundan öňdäki Aman otursa diýilýär. Şol oturan bolsa, mysal üçin, Ýalňyşmakdan gorkma diýerdim Napyrym. E, mysal üçin, e, sebäbi ýalňyşman edilýän işe hiç ýelek ýadedi. Sebäbi ýalňyşyp öwrenilýär. Ýalňyşmakdan gorkma, risk almakdan gorkma diýerdim. we daş-töwregiňdäki adamlar bolýar. Mysal üçin, ylmy taýdan hem bu subut edilen bir zat. Naprimer, mysal üçin, daş-töwregiňde bäş adam kim bolsa, altynjy adam sen bolýaň. Al, bäş adam millioner bolsa, altynjy millioner hem sen bolýaň-da. Bu Warren Buffettiň hem bir nemesi-de. Nämäden?
Sözleriniň biri. Okruženýa.
Gazana ýanaşsaň Gaz gaz ýok ýanaşan kä diýýär. bilen. Şol şol Türkmençe sözüň şoňa manysy ýok. şol Dogry, ana. dogry. Hawa. Hakyky. Okruženýa gaty zat, особенно-da ýaş oglanlarda, şu ýaşlarda, şu adam mekdebe dynýan bolan görýän-de ha, raýonda zatda nähili. Edil birazçyk nähili. Biziň özümizem şoň ýalaklykda, o ýaşlykda. Birazçyk biri ýol görkezse, Adamda diýä maksat bolmaly diýä. Şu adam eger maksat bolmasa, ine özüň düşün, işläp ýören bir adam irden turdy, işine gitmeli, belli-de. Işe gitmeli, e, bazara gitmeli, zala gitmeli, öýe gelmeli. Ýöne adamda maksat bolmasa, irden turany näme etjegini bilmeýän adam ýaly-la. Şol Özüňe maksat tutunmaly bilýän, e, belli bir ýere gelmeli, indi şul işiň yzyna ylgamaly sende diýýän maksatlar goýdum ýöne ýetip bilemok intägem. Belli ki sen goýan nemelem bar, nemem. E, Erik salaýyn diýip maksadyň bardy bilýän ony wideolaryňda. Ýöne erik saldyň ne maksatlara ýetip barýan. Ol bar, ol e, öň zatdy, öň maşyn temasy bar, indi bir açyk zat boldy. Öň şoňa da zat etýär. Indi nähili desene. Bir hili has uly zat goýaňda. Ýok, ýöne şolam ädim-ädimden başlaýar. Ädim-ädimden şol RX diýdik, arzuw etdik, aldyk RX, Hudaýa şükür. Meme bir öňki wideolaňda zatda, YouTube-da zatda görende başga bir RX Allajan bize-de nesip etsin şolaýar maşyn zat sürmek diýip maksadym bardy. Indi bolsa meselem şo maksatlaryňy ýetdiň. Şörden ine ýaşlara-da şuny diýsek bolýar. Her biriňiziň dogry bir maksaty bolmaly, edýän işiňizi gowy ediň. Näme iş etýäniň wajyp däl. Esasy şol işi gowy etmek. Esasy şol işi gowy edip etmek. Onam öz isleýän zadyňy etseň gowy. Söýýän käriň bilen. Hiç hili ýadamaýaň-da.
Hawa.
Başarýaň, başararmykam diýýäň-ä, soň başarýaň-da, mesele däl. Şony esasy sen isleýän bolsaň gowy. Mysal üçin. Ýa ýazýarlar da olar, a menem obzora başladym. Ýöne bir özüm obzor bir üýtgeşik kyn zat ýok etmek. Reklama edip beräý, on edip beräý, mun edip beräý diýip. Men näze repost edip berýän, istoriýa paýlaşyp berýän. Şol adam soň dalşa şony dowam etmese men näme edemde diýip, hiç peýdasy ýok-da. Biz döw biz başlan wagtymyz, biz başlan wagtymyz ýadyma düşýä. Bir 3-4 sany çyk oglan bardy-da, 2-3 sany gyz bardy wideo çekýän. Imенно Instagramda. Hmm. Başga bagşylar bardy, olar hem ýöne bir öz zatlaryny paýlaşýar, istoriýa, o wagt istoriýa-da ýokdy Instagram, istoriýa ýokdy. Men sen açan wagtym istoriýa 100% ýokdy. Soň Snapchat-dan zat edildi. Diňe surat başda paýlaşylýardy, soň wideo şeýdip Soň zadam direktam açyldy, ýazyşyp bolýanam boldy, başda olaram ýok. Şeýdip, başda başlan wagtymyz şol wideo surat-sat paýlaşylanda, näli, bir pul üçin ýa ýene bir zat üçin etilmedi-de şol. Ýüz prosent bilýän-ä şu wagt aýdýarlar oglanlar, ýa ýaş oglanlar bolýar başlan, tiktoga başlan, agam şuňa reklama alýan ýok, kak bu şeýle-şeýle, äý goýsamyka men. Nädýän reklama üçin etme, halaýan wagt, halaýan bol, halamaýan bolsaň edip oturma, diňe reklama üçin. Ol häzir bir reklama, iki reklama geler. Başda başlananda pul üçin başlamaly däl. Hiç bir zady. Ondan soň oň özi pul getirýär. Lýuboý iş pul getirýär sen. Lýuboý iş zady-da. Onda dost oglanma. Tejenden. Mallary bar. Kiçiklikden şu mala seredýär, motor bardy. Indi şu wagt gör Prada münüp gör. Düşündüňmi? Şol işini Lüboý söýüp iş- edýär bä, Awa, söýüp edýär. lüboý iş bolbersin, lüboý iş özi soň getirýär gazanç. Başda pul üçin başlamaly, halap etseň gana bolýar. Ol Instagramda, YouTube oňa reklama alýan. O wagt bizde türkmen mediada ýeke adam pul berip reklama etdirmeýärdi. O wagt Hiç kim düşünenokda mabat oňa. Näme oň bolup Hawa. geçýänini bilýänok diýýäňmi? Bizem ýöne wideo, surat her hili zat paýlaşýar. O prosmotr, bäş ýüz prosmotr, müň prosmotr şoň ýaly galýardy. Indi näder tiktok çykdy. Tiktoka wideo goýýarlar-a, mysal üçin, ýüz müňläp prosmotr alynýar. Ol imni diňe tiktokda bar instagramdada şo wideo ýüz müň almaya tiktok oýun wideoň ýüz müň alan bolsa instagramdada alanok ýutubdada alanok togsan dokuz prosent bir prosent alyp biler ýöne togsan dokuz prosent şeýle ikisiniň nämäsi başgada tiktok algoritmasy ýaş platformada instagram ýutuba seredeňde Şonda näle, özüne ulanyjylary çekmek üçin, özüne awtor çekmek üçin başda prosmotrlary naklutka edýärdi. Bilýäňmi şony? Wideo goýýaň, iki müň, üç müň alýar, iki ýüz sany laýk, iki ýüz sany kommentariýa. O belli zat-a naklutkadygy. Bir million podpisçikli adamlaryňam iki million, iki müň sany prosmotr. Kimden gep gidýänini bilýänsiňiz. Diýjek zadym şoň ýaly bolýar-da, Ondan ýok, meň dänim ol bu wagtam nakrutka edýänler bar. Mesele etsinler arkaýyn, maňa hiç zat ýok. Zady imni şu TikTok-yň özi şeýtýärdi. TikTok açylanda goýýarlar adamlar ýa şony hakyky hemme kişä görkezýär. Şoň ýaly ak boldy-da şeýdip TikTok öňe Sözüňi bölesim gelýär şu ýerde gaty gowy ýere degip geçdiň. Maşyn gowy görýän oglanlara degişli. Hökmany ýagdaýda Green Hill ýagy ulanmagyňyzy maslahat berýän siziň her wagyt ýan ýoldaşyňyzdyr. Green Hill ýagy. Üç sanagy bar. Üç sanagy bar. On bäş kyrk, ýigrimi elli, on kyrk. Ähli welaýatlarda magazinlarda bardyr alyp bilersiňiz gerek bolsa daýka ýazyp bilýäňiz daýkanyň hemme wideosynda maglumatlar bardyr green hill seniň ýan ýoldaşyň. Daýkam saňa şuny sorajak bolup ýördüm haçandan bäri näme üçin abzorlaryňy imynna şu ýerde edip geçýäň.
Taryh ýerimiz Şu ýerden taryhy ýerimiz bolansoň, şu ýerini bilmeýänlere görkezmek üçin. Bilmeýänlerim hakykatdan hem bar ekeni. Sebäbi başda abzora başlamda bär niri, Könürgençmi, Daşoguzmy, Lebapmy. Imni Baýramaly şäherinde gadym Merw imni şu ýerdedigini köp adam bilenok ekeni. Bilmeýän adamlara şu ýerini görkezmek üçin.
Onda näme, ýene bir sapar size sag bolsun aýdasym gelýär. Bu gün gaty gowy söhbetdeşlik geçirdik siz bilen. Siz barada siziň izleýjileriňiz, sizi görýän auditoriýaňyz has seni ýakyndan tanap geçdiler. Biram şu ýerde belläp geçesim gelýär, aýratynam Mers Medianyň agzybir kollektiwine şular ýaly kaçestwenny wideolary ýazga geçireni üçin sag bolsun aýdasym gelýär. Janyňyz sag bolsun, badyňyz belent bolsun. Sag boluň. Sag ol, sag bolsun hemme.
Ýöne şu taýda bir zat belläp geçäýin-de. Günüň batyşy. Günüň batyşy.
Başga zatla ýa.
Gaty erbet. Gaty erbet. Näden?
Hani- Ýöne ýere bärde abzor edem.
Aý sag ol janyň sag bolsun. Taryhy ýeri öz geçmişimizi öwrenmek üçin, görmek üçin Baýramala gadymy Merwe gelmek gaty aýratyn bir duýgy. Öwrenmek üçin zyýarat etmäne ýerkän bärde. Hawa. Hökman geliň taryhy ýerleri. Hawa.
Sag boluň hemmäňize. Minnetdar.